Aýlan diýip köýdüňmi sen artykça. Salam Sekiz FM diňleýjileri, hormatly adamlar. Salam Döwran.
Salam Gaýgysyz. Köpden bäri habarlaşyp bilmedik. Ikimiz hem başagaý diýen ýaly. Hawa. Arada nepes wagt geçdi. Göresiň gelendir meni. Göresim geldi elbetde. Hawa. Ehm, Diňleýjilerimizden biz diňläsi gelendir, biz hem olara biz hem olara Hawa maňa ýazanlar boldy şeýle haçan edýäňiz dowam edeňiz ýokmy?
Ha. E, dowam edesimiz gelýär. E, hatda ýazýanlarym bar, bi- biz bilen bile goşulmak isleýänlerim bar. E, wagt sebäpli durmuşda ylgap barýarkak şeýle bir arasynda wagt tapyp şunýa zatlar etjek bolýas. Gaýgysyz senem wagt aýyrýanyň üçin köp sag bol. Sag bol. Ikimiz bir şäherde okanymyzda hasam hat bolardy. Bir kofe içen maty. Belki hasam gowy bolardy, wideoda adam ederdik. Hawa.
Täbi, ine men bugün kommentleri okamagy planlaşdyrdym. e, bize ýazylan. Köpden bäri okamadykda. Mesela bir, birinji birinji bölümimizde Daýanç Muhammet geldi diýip bir agza ýazypdyr YouTube-da. Şu ýazgylary video şeklinde sen näme bolar? E, Skype arkaly köp görlermi ka diýen ýa-da. Biz hem şu zatlar pikirlenýäs welin e, elimizdäki mümkinçilikler diňe ses ýazgysyna rugsat berýär. Aw, edil şu wagt şon ýaly e, video edip bilersiň, ýöne Yani mesela Skype eýlen beylen e, ýaly platformalar biraz maňa görä amatör, yani amatör dilýä. E, biraz professional bir wize ýazgysy bolmaýar. Hawa. Şoň üçin şu wagt sesi diňe sesli edýär, dowam edýär. Belki öňümizdäki ýyllarda edip bileris wideo arkaly. Hawa. E, sen sen bilen habarlaşmak isleýän gaty kän adam bar. Ýöne ýene biri şöyle komment goýup gitipdir. Çary Gurbanow atly e, adam. E, salam Döwran, siziň özüňiz bilen näme arkaly habarlaşyp bolar? Düşünmeýän zatlarym barada sorasym gelýär. E, anyk düşünmeýän zatlaryny bellemändir. Belki sen bärden hem jogap berip bilerdiň welin. Ýöne e, sen bilen nädip habarlaşyp biler adam? Aa, men YouTube e, tesirlerine kän e, jogap bermegi kän dogry kabul edemok, ýöne e, social mediada men tap bilerim kadyan. Instagram bolar. Ha, şu sosyal ulgamlardan sana Instagram uçu bilen e, meselem aragatnaşyk kurup biler de sen bilen. Hawa, wagtym boldugyna ýazýanlara men jogap berýän. Ýöne bir gezek, bir gezek zat boldy, şeýle maňa ýazypdyrlar, men hem jogap bermändim, soň gaty görüpdirler. Hmm. Belki telefonunda pozulandyr, bilemok men näme bolanyny. Eee, on ýaly ýagdaýlar bolsa-da, ýene ýazyň, jogap berip bilsem, jogap beren. Eee, meselem, ýene biri, sen şu edýän döredijilik işiň gowy bolupdyr. Onuň üçin hem bir pikir aýdypdyr, sorapdyr-da Merdan Japar. E, bu Hawa. E, futbol we Ýewropada sürüjilik eýleň beýleň diýen ýazan e, zadymyzda podkastymyzda aşagyna ýazypdyr. Başlangyçdaky aýdym nirden tapsa bolar diýip. Nirden tapyp? Men ony YouTube-dan bir ýerlerden tapypdym. Ýöne doly ady ýadyma düşenok. Eger tapsam men e, test ýerlerde jogap beräýen. Ýöne doly bilemok, ady ýadyma çönok, nirden alanym.
Dogry. Ol men men döredijiligim däl ol. Düşnükli.
Resul Mollaýew diýip bir oglan ýazypdyr. Döwran, Türkmenistandaky ýöriteleşdirilen mekdep internatyny gutaran inwalidlere, ýagny mümkinçiligi çäkli adamlara Amerikada okamaga nähili mümkinçilikler bar? Şol barada-da wideo goýaý-da. Şeýtkä.
Indi edil ol barada bir maglumat bilemok, dogrymy aýtsam. Ýöne Google-dan hemme zat tapmak mümkin mi ka diýýän. Google terjimeçi bar meselem türk dilinde bilýäňmi ors dilinde bilýäňmi bilýäniňi ýazsaň türkmen dilinde terjimeçi äkäni ýok Google-da ýa-da başga ýerlerde ýöne ors dilinde ýa türkmen dilinde türk dilinde ýazyp ony iňlis diline terjime etdirip Google-a ýazsaň Google-dakylaram maglumatlaram alyp Ýene terjimeçide terjime etdirip düşünip öwrenip bolarmyka diýen maglumatlary. Dogry. Sen sen berýän maslahatyň garadyp bäri YouTube-a e, bulam bir mümkinçilik. E, aşana e, teswir ýazmak ýöne özüň e, internete girip gözlemek has e, amatly bolup biler da bir özüň seretýäň internet. Hawa. Hawa maglumat kän e, Google-dan köp zat tapmak mümkin da. Dogry. Ýene bir haker ki dip bir e, atly ulanyjy. Onlaýn gazanç barada giňişleýin aýdaýsaňyz, belli bir saýtyň silkasy silkasyny goýsaňyz diýipdir. Ha, o ol barada wagt aýyryp öwrenýär bolýar. Onlaýn gazanç menä menä bilemok. E, Onlaýn gazanjyň gazanjyň ýol gaty kän kadiýa nedir şu wagtky döwrümizde. Dogry.
Köp zat internetiň üsti bilen çözülýär.
Hawa. Gazdan çolan indi pul girdeji edip boljak iş bardyr. Men menä gyzyklanmasaň bilemok. Belki sen gyzyklanýarsyň. Eee, men gyzyklanamok hiç. Eee, ýöne eger şon ýalak bir zatlar öwrensek, belki indiki mowzuklarymyzda onlaýn gazanç diýip bir zat goýarys.
Dogry. Eee, o- onlaýn gazanç şu wagt Meň iň bilýanim häzir eger kod ýazmany bilýän bolsaň öýde oturan ýeriňden onlaýn gazanç edip bilýäň. Belli bir web saýtlar bar ýa-da belli bir ýerler bar.
Hawa. Meselem sen öz ýazyp bilýäniň goýýaň, sen ýalak kod ýazyp bilýän adamlar saňa aýdýar, şuny ýaz, şuny ýaz, web saýt gerek, ýa şuny ýaz, şuny ýaly application gerek, şuny ýaly döredip bilýäňmi? Soň puluny gürleşýärler, şo öýde oturan ýeriňden sen başga ýurtdaky birine şon ýaly hyzmat döredip, kod ýazyp, e, işini bitirip pul gazanyp bilýän. Ony bilýän başga başga bir giden maýda-maýda işler bar, olary bilemok. Dogry.
Ýene şu ýerde bir bir iki sany e, teswirçiň aşa adyny azak geçsek, sag bolsun aýdasym gelýär olara. Ýa Şatlyk Akmyradow, Köp sag boluň manyly gepleşik diýipdir. Süleýman Akmyradow hem ýola dowam diýip goldapdyr. Onsoň Dangerous Panther gaty gowy gepleşik diýipdir. Ahmet Baýramow hem başym barmagyny sekiz dokuz gezek ýazypdyr, emoji goýupdyr-da. Bularda sag bolsun aýdaly diňlänler we teswir goýanlar üçin. Onsoň Emin Melikow diýip bir agza. Ýazypdyr türk dil iňlis dil türkmen dil garyşdyryp ýazypdyr ýöne men bolşýan okaýan hiç hili üýtgeşme girizemok şu temada gepleşik bolsa belki gowy bolardy misal her kim her adam tapawudy ýok ak gara bagtly bolasy gelýär peki bagt nämede success diýip dilleri garym gatym edip bir teswir ýazypdyr teswir goýan üçin sag bolsun aýdýas Näl näl garaýaň? Bu tema, bu zat hakynda tema ýazyp bolarmy? Bu awa bagt näme? Biz biz bu wagtda mowzuk edip bileris.
E, bu teswiram aňsat pul gazanmak maksadymyz pulmy diýen e, podkastymyzyň aşagyna galdyrypdyr. Bagtly bolmak men kirimçe e, ýatman hereket etmek. höwes edýän işleriňe hereket etmek. Hmm. Şöyle hereket edeniň soň alan netijeleriň sana bagt berýär. E, Töwerüňdäkilere de bagt berýär. Alan netijeleriň e, edýän hereketiň adamlara peýdasy degýär, özüňe peýdasy degýär. Netijesinde özüň gowy duýýan. E, Töwerüňdäkilere de hyzmat döredýäniň üçin olam ýaňky ýaly belli bir şekilde özüňi gowy duýmagyňa täsir edýär hereket. Dogry.
Dogry. A ýene dowam etýän okamaga. Uzyn kommentler bar bu gezek. Kommentler milli bolmak nämä gerek? Atly podkastymyzyň aşagyna galdyrylan teswir. Gülşat Durdyýewa. Millilige gonmak has gowy. Ýöne şony ençeme müňýyllyklaryň dowamynda bize eçilen baýlyklary, bize berlen peşgeşleri gorap saklamak, şu günlere çenli getirmek, dünýä ýüzüni ykrar etmek iň esasy zat, iň esasy sungat şol. Biziň milli Biziň milli zatlarymyz beýleki bir halklaryň taryhynda we şu günlerinde hem ýok zatlary bar bolup bagşarsyňyz adamlar şu teswir türkmen dilinde hiç hili zat ýok harp ýok iňlis dilinden harplar ulanypdyrlar şa ýa beýleki harplar bolmansoň bir hili kynrak bolupdyr okamak birem grammatik kemçilikler bar. Düzeldip okajak bolýan. Biziň milli zatlarymyz beýleki bir halklaryň taryhynda we şu günlerinde hem ýok zatlar bar. Bu bolsa biziň tapawutly tarabymyz. Ha, halymyz, ahalte, ahalteke atymyz, alabaý itimiz, käbir saz gurallarymyz beýleki halklardan tapawutly. Şaý-seplerimiz, gawunlarymyz, eginejiklerimiz ählisine her bir türkmen buýsanyp bilerler diýipdir. Hawa, Elbetde.
Biziň ýurdumyzda bar diýip daşary ýurtdaky adamlary ýurdumyzy görkezmäge, ýurdumyza syýahat etmäge çagyrmak üçin şu zatlar hökman görkezilmeli, gowy reklamasy edilmeli. Ýöne bu biziň ösmegimiziň öňünde böwet bolup durmaly däldi. Meselem, meselem iPhone e, Apple kompaniýasy iPhone öndürende iPhone ilkinji iPhone-na eýpit iPhone öndürdik diýip gowanyp durmady bir ýerde. E, dowam etdirdi. Ine bir günlükde de iPhone XS we iPhone X Max, iPhone XR diýip telefonlar çykardy. A, biz ýalňyşmasam men öz şahsy pikrim şu biziň e, milli baýlyklarymyzda biz bulara gowanyp täze zatlar öndürmendik etmän Biz bulara guwanyp, bulaňam üstüne has täze zatlar öndürmeli, tapmaly. Dünýä bir goşandymyzyň goşandymyzy şu zatlar bilen çäklendirmeli däldi. Ýa şu günki gürleşik mowzugymyz hem şoňa degişliräk bir mowzuk. Hawa.
Kaka geldi Çary Jumaýew teswir galdyrypdyr. Eee bulam Eee, bu meň Twitterdäki edýän, ýazýan zatlarym üçin, eee, tweet, eee, hat galdyrypdyr. Eee, ýöne bu gönden-göni zat bilen baglanyşykly dälmika diýen. Eee, näme onuň ady? Mowzuk bilen. Mowzuk bilen baglanyşykly däl. Eee, bir hili Ýok, bu gön tem mowzuk bilen baglanyşykly däl, şonuň üçin okamadym. Aw, bir bize hakyky bir
bir sorag soran dinleýjiler bilen paýlaşyp biläýjek soraglarymyz bolsa şolary paýlaşaýyň.
A siz we sen diýip ýüzlenmekde kynçylyk çekýärsiň diýen podkastymyzyň aşagyna galdyrylan e, galdyrylan teswirlerden ýene bir iki sany okajak. E, Mesela Begenç Hasanow atly agza diýipdir. Men pikirimçe Enata Enata bilen sen diýip gürleşmek edepsizlik diýipdir-le.
Ýa, ol zat gepleşipdik hawa.
Meň pikirimçe bolup biler. Ýani her kimiň öz pikiri bar, her kimiň öz e, şahsy durmuş e, zady bar, näme pelsepesi bar. Dogry. Ony hiç kim senki dogry ýa ýalňyş diýip bolmaýar. Ýa-da edepsizlik, edeplilik diýip bolmaýar. Sebäbi her her medeniýetde-de üýtgeşikdir. Meselem, Amerikada ýa-da ene meň ýaşaýan Estoniýada ene-atasyny belli bir wagt soň ady ady bilen ýüzlenýärler. Hawa. Ady bilen ýüzlenen soň bu zatlarda ady bilen ýüzlenen adam eýýäm sen diýip gürleýär-de. Elbetde, häzir iň bärkisi her welaýatyň içinde her obalaryň hem tapawudy bar. Her obanyň öz sylag hormat tapawutlary bar. Uludan kiçä, kiçiden ula. Dogry dälmi? Hawa.
Ol her kimiň öz saýlan ugry bar, öz medeniýeti, öz edebi. Belki bir obada Näli.
Bir owada başgaça, beýlekide düýünden başgaça bolup bilýär. Ha, o meselem bir owada bir zat etseň, saňa binamys diýendirler. Başga owada sen şony etseň, binamys diýen däldirler. Dogry. Şony ýaly bir zat da. Muň dowamyna Cameron Hazelton diýen agza üç sany komment galdyrypdyr. Iň gysgaçy, iň gysgasy bir başdaky aýdym öran ýakymly eken. Bulam e, gowy pikirlerini paýlaşdyr biziň bilen. Sag bolsun aýdýas. Adilbek Allakuliýew ýene ýazdyr. Başdaky aýdymyň adyny bilýän bolsaňyz ýazaýyň diýipdir. Kamran Haziltondan iki sany uzyn komment, bular gowy baglanyşykly, men okajak. Ah, birinjisi, umuman her diliň öz gürleýiş, many aňladyş, taryplaýyş, birem ýüzleniş ýoly bar. Türkmen dilinde hem uly-kiçi, oglan-gyz, öýlenen, durmuşa çykan, öýlenmedik, durmuşa çykmadyk ýüzlenişler aýry tutulýar. Ah, şol sanda tä tanyş, nätanyş ýüzlenmelerem aýry ulanylýar. Nätanyş adamlara mydama siz diýip ýüzlenilýär. Bu ýagdaý garşyňdaky adama mylaýymlyk hemem sylagyňy görkezýäniň bir tarapdanam ikiňiziň araňyzda araçägiň barlygyny aňladýar. Hawa, biz şun ýaly bir pikire gelipdik, ýalňyşmasam. Iň soňky şo podkastymyzda ýene ikinji bir kommentinde ýatypdyr. Ünsümi çeken zat amerikanlar özlerinden 30 ýaş uly adamlar bilen hem adyny tutup sen ýa-da heý diýip gürleşip bilýärler. Olarda geň görlenok, ýöne haçanda amerikanlar başga dil öwrenip başlan wagty tanamaýan ýa-da özünden uly adamlaryň gepleşik guranlarynda at çalyşmalarynyň gelýän ýerinde kösenýärler. Beýlekiler siz diýip ýüzlenmäni ýadyrgaýarlar. Hawa, bu medeniýetleriň arasyndaky tapawutlar sebäpli çykýan şu düşünişmezlikler bolup bilýär we tapawutlyklaryň bardygyny hem kabul edýäris we tapawutlara-da hormat goýýarys. Elbetde,
şu ýaşap ýörşüme şu ýerde käwagt diýýän, bäh, şu hereketleri bular nädip edip bilýärkä diýýän, ýa men öz ýaşan topragynda edil şo edilýän hereketler edilse, her hili maskar edilerdi bilemok. Ýöne gowy gowy garşylanmaz da adamda gowy garşylanmaz. Gowy garşylanmaz elbetde. Ýa-da bizde gowy garşylanan zat o taýda gowy garşylanmaz bilerdi. Ýa.
Şoň ýaly tapawutlarymyz bar elbetde. Ony judge näme diýilýär judge etmek? A
Hmm. Ýa, türkmen dilinde näme näme diýjegimi bilemok. Eý, şoňa öz pikirleriň, sen ony ýazgarmak. Ýazgarmak dogry dämi kalýan? Hä.
Dogry. Ýa, biz e, ine bu birinji bölümimizde e, şu açyl galdyrylan teswirler hakynda belläp geçdik. Eee, teswirler üçin sag boluň we teswirleri Yzyny dowam etdirmegiňize garaşýar. Sebäbi e, siz näçe pikiriňizi aýtsaňyz, şonça-da bize kömek bolýar. Biz özümizi ösdürip bilýäris. O elbetde biz şu edýän işimizi özümizi ösdürmek üçin belli bir pikirler barada öz öz başlak bir pikirler edinmek üçin edýäs elbetde. Biz akyl satmak üçin edeňok da ýene gaýtalaýas. Hawa, akyl satmak biziň işimiz däl. Biz bärde diňe Döwran bilen aramyzda ikiçäk gürrüň Gaýtam, edip, siziň bilen bizem- paýlaşmak siz- isleýäris. Hawa, bizem sizden öwrenesimiz gelýär. Ýazsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz. Hawa.
Onda biziň ikinji bölegimizdäki gürrüňdeşligi bir aýdym soň başlaberelimi? Hawa, buram men bir zat aýdyp geçeýin. Men aýdym tapyp bilemok. bu podkastlarymyzyň soňuna goýmak üçin her kim pikirlerini aýdyp biler. Gowy gowy aýdymlar ýöne bardan bir söýgüden ibarat bolan soň men kynçylyk çekýän bir pikirleňizi aýtsaňyz haýsy aýdymlar goýsak bolar nähil aýdymlar has döredijilikli aýdymlar ýa-ni ogurlyk ýa döredijilik diýilýär bizde. Hawa. Bir hakyky döredijilik tapmak kynrak gelýär maňa. Hawa. Şu wagt biz na teswirleri okadyk. Teswir ýazmaga dowam ediň. Biraz saz saz dowam eder. Sazdan soň mowzugymyza girip başlarys nesip bolsa. Reklamalaryňyz bolsa berip bilersiňiz arasynda. Hawa.
Aslynda erbet zat, erbet pikir däl o.

Hawa, bu gün nesip bolsa 7-nji bölümimize e, dowam edýär. Mowzumyzyň ady nämedi?
Mol- Mowzumyzyň ady hiç zat bolmazdan e, bir zatlara başlap bilmekde. Hawa. Eliňdäki baryň bilen bir iş etmäge başlamak. Ýa, Şo barada mowzumyzy açdyk. Dowam edeli. Hawa, nä näli işleri göz öňünde tutýaň bärde Döwran? Her haýsy bir bir adam göz öňüne getir özüňi meselem ýaş oglan bolsun, 30 ýaşly, 40 ýaşly, 50 ýaşly, 60 ýaşly her adamyň hem içinde höwesi bar. Hawa.
Belki 10 16 ýaşlam bolup biler. 10 ýaşlam bolup biler. içinde bir zatlar edesi gelip dur, hem var bir zat alasy gelýär, bir zat işläsi gelýär, bir zat göresi gelýär. Şu zatlar etmek üçin hem el etmek gerek. Şu şu döwrümizde bir gazanç edinmek gerek, dogry dämi? Hawa. Ni köpümiz isleýändir, go go firmalar açaly, go go kompaniýalarymyz bolsun. Kompaniýa, kompaniýalarymyz däl-de, meň kompaniýam bolsun, meň firmam bolsun, meň iş ýerim bolsun. Arzuw edýändir hemme kişi. Dogry dämi? Hawa. Indi şoňa näme üçin biz başlamyzok diýen bir sorag gelýär. Meselem, meň öz jiglerim bar. Aýdýan, näme edýäň diýen bolun. Kän jogap berip bilenoklar. Başlap bilenoklar bir zatlary ýa içinde öz pikirleri ýok. Pikirleri bolsa-da şoňa nädip başlajagyny bilenok. Belki ynamy ýokdur özüne, belki bir zatlar päsgel örýändir töwereginde, belki töweregindäki adamlar birhili adamlardan çekinýändir. Ýa şul işe etsem maňa näme diýýär? Başararmy, başarmarmy? E, bor giden pul çykmaly maňa. Belki pul çykarsa men batarmy, batmarmy? Şon ýa soraglar ýüze çykyp bilýändir. Dogry dämi? Dogry.
Ýöne bir, birinji bilmeli zat şu. Biziň şo firmaň bolmagy üçin okman bir ýerden başlaýmaly. Elbetde bir hereket etmeli. Başlamak bir işiň ýarsyny etmek diýilýär. Şony dogry kabul edýän. Ýa-da düýşüňi hakykata öwürjek bolsaň, uhudan oýanmaly diýýär-de. Hawa. Hökman bir başlangyç bolmaly, ýöne hemişe bir amatly pursata garaşyp gezmek, wagt ýitirmek mümkin diýýär. Elbetde, elbetde.
Tabi iň barky şu indi dünýä mysal bolan şu garajdan çykan uly firmalar bar da tehnologiýanyň läheňleri diýip atlandyrýan meselem apple da şular guranlar şu mümkinçilik sizler mümkinçilik i çäkli bolan adamlar da indi fiziki e, beden mümkinçiligi däl e, material taýdan meselem ellerinde pul zat ýok diýene bir garažda kiçijik ýerde bir bir zatlar dünýä dünýäniň iň e, gymmat e, markasyny öndürdi da şular Men kiçi mysal Alibaba Nohotkom ýaly zatlar bar meselem. E, dünýäniň Elbetde, iň uly bular e, täjirçilik web saýtlary da. Aw, birden hemme zat elinde mümkinçilik bolup edilen zatlar däl. Hereket etmek bilen bolýar. Hawa.
Şu ilkinji başlangyda mümkinçiligim çäkli e, we şu sebäpli mümkinçiligim ýok ýa-da şu wagt şu wagt amatly döwür däl. ýa-da şu wagt amatly wagt däl diýip, e, ýa-da geçirmeli däl-de, tesmeli däl, ýa-da tesmeli däl. Elbetde. Bir azat bolmaly. E, çaga e, bir işe girişýän, biraz jahil bolmaly. Nähili? Bir zadyň köplenç iş batar diýip girilenok, dogry dämi? Hawa. Ýa-da ýaňky aýdyşym ýaly töwerekden çekinip girilenok. Azyrak e, şol işi işi birinjilik bilen gowy bilmeli. Bilmeli ki, şondan başlaý. Bir iş etjek bolýan bolsaň, ilk şol işi öwrenmeli. Şoňa wagt sarp etmeli. Meselem, bir restoran açasyň gelýär. Dogry dämi? Hawa. Bir meselem McDonald's açasyň gelýär. Meselem, täze bir görnüş McDonald's açasyň gelýär. Hawa.
Bir açar ýerde açyp bilermi şonda? Seň pikiriňçe? Ýa bolmajak bir zatmy? Hawa, tejribesiz, tejribesiz bolsaň, o zat bolany bilmeýän bolsaň, ýagny nahar bişirip bilmeýän adam iň bärkisi şu. Nahar bişirip bilmeýän adamyň eee men size nahar bişirýän diýip zadyň gazyň başyna geçip käşirler dograjak wagty elini barmany kesýän bolýar-da.
Awa.
Tä şony görmeli, öwrenmeli. Edir ýaňky şu McDonald's diýdiň ýaňky nahar iýýän ýer diýdiň. Iň bar ikisi ýene bir beýleki mysal. Eee, men hem del delehana açmakda. Görüp otursaň bir aňsat zat ýany, biriniň kellesini kesýän, saçyny kesýän. Ýa. Ýöne e, derlekanlar şu iň awraýly ýerler, şu adam nädip öwrense, onuň ýörite okuwy bar. Aw. Indi biziň Türkmenistanda e, ýagdaýy bilemok, gönden göni başlap bilýän, ýöne meselem Finlandiýada okuwyny alyp sertifikatny almaly, okadym diýip. Men derlekçilik okadym. okuwa dellekçilik diýip sat bejerýäň. Ondan soňra e, diňe okuňa hem seredenok. E, Dad etmeli. Ýyllyk tejribäňi görkezmeli. Şuň ýany iş edim men diýip-de. Elbetde, elbetde bu e, ýanky edýän işiňi professional etmekde. uly derejede bir professional derejede etmeli. Awa, tejribäň, ter, tejribe edinmeli. Tejribe diýmegem bilim. Meselem, ýanki McDonald's diýdik. Şo taýdaky e, salatlar, towuklar, etler, soslar, soň suwlar, hersini oturyp öwrenmeseň, şony edip bilmeýäň. Ýöne eger şoň hakykatdan hem wagtyňy gidirip hersini bu döwürde öwrenmek hem kyn däl. Hemme zat internetde bar, gaty köp zat. Gaty köp maglumat tapmak aňsat. Häzir men bir zada ynanýan-da, Türkmenistandan bir oglan, goý, on bäş ýaşly, ýigrimi ýaşly bolsun, otuz ýaşly bolsun, şol oturyp, häzir çyndanam men bir bir restoran açjak, olam dünýä ýüzünde bir uly bir marka döretjek diýse, meň pikirimçe edip bilýär şony. Höwesi bar adam. Hawa. Şoňa oturyp, öwrenip, şol hakykatdan hem göz ýetim edinip, göz ýetim edinmek hem bir uly bir zat. Şoňa nähilek bir derejä ýetirjegini, e, nähilek naharlar berjegini müşderilere, nähili hyzmat döretjegini, e, nähili işler, işgärler aljagyny, şol zatlaryny oturyp planlap, ýazyp, çyzyp öwrenip bilýän bolsa, netijesini alyp bilýärmikä diýen. Meselem diýeli bir türkmençe bir restoranyň adyny aýdaly. Näme bolup biler?
Lezzet. Lezzet diýeli, Lezzet restorany. Köpçülikleýin dakylýan bir at. Lezzet restoran bütün dünýä ýüzünde döredip bolar. Bütün dünýä ýüzünde iýilýän bir marka edinip bolar. Hawa, lezzet atly restoranlar zynjyry. Hawa.
Näme üçin bolmasyn?
Oň üçin e, bir üýtgeşik pikir gerek dä. Sebäbi e, nahar bişirýän kän. Hawa. E, zatlar näme ady? Bir täsinlik goşmaly sen nahar bişirmek usulyna da. Aw, restoran hem kän. Aw, restoran hem kän. Adamlar görmeli seni. Sen bir ýerde bir täsinlik etmeli. Ya adamlara adamlara gowy iýmitlendirip bilýän nahar öndürip, şony arzan bahadan satyp bilmeli, meselem. Aw. Şony etmeli. Belki türkmen naharlaryny brandlaşdyrmaly. Meselem, türkmen naharyny e, meselem doğrama ya beýle palaw ýany agyr kolesteroly ýokary adamlara şu içinde şu saglyga köp ýeten saglyga diýýän da onuň içinde ýagy zady. Awa. Şony azaldyp ýöne e, azaldyp ýöne şo bir tagamy edip biljek bir nahar döretseň de. Şo bir nahar ýöne şoň saglyga bolan diýanlaryny azaldan azaldylan görnüşde Dünýä hödürläp ine şu türkmen nahary diýip Lezzet türkmen restoran zynjyrlary diýip meselem açyp bilersiň. Hawa. Türkmen türkmen tagamlary däl, özüçe täze tagamlar hem döredip bilýär. Elbetde. Öwrenip.
Elbetde. Ýöne men meselem e, bu pikir nirden geldi? E, sen e, Kaliforniýada eee näme diýilýär o? Wiet Wietnam ýa-da Hytaý naharlary ýa hindi naharlary diýip restoranlardan nahar iýip bilýän-de nahar. Awa bärde hemme milletiň ýöne naharhanasy bar. Ýörite türkmen diýip köpçülikleýin bilneýän bir restorany kelle goýup açyp bilersiň-dä diýjek bolýan. Bolmajak zat däl. Ýöne diýip biler. Meň pulum ýoga, nädip açaýyn diýip biler adamlar. Hawa.
Onda näme etmeli? Höwes edýänler.
Onda näme etmeli? Bir işe başlanda ýüzde segsen, togsan prosent adamlar, adamlaryň elinde mümkinçiligi ýokmyka diýýän. Bu ýaňky hereket etmek bilen bolýar. Öwren öýde, öwrenýäň ilki, ýaňy internetden öwrenýäň, öwrenýäň. Belki üç aý sarp etdiň öwrenmek üçin, belki birden sen açyp bilmeýäň de eliňde puluň bolsa sen birden hemme zady başarnyk menen restoran açanda da sen gönümel baýap bilmeýäň de gönümel ýa markaň belli edip bilmeýäň muňa wagt gerek kreditden tölemeli da baş ha eliňde mümkinçiligiň ýokmy ilki öwren öýde otur, şo naharlary edip öwren meselem. Bu diňe nahar, nahar sektor, nahar pudagy barada däl. Hemme pudak bilen degişli zat aýdýas şu wagt. Hawa.
Şo şo nahary öwrenmeli. Nähili etjegini bilmeli, seň tapagdyň bolmaly. Şola şo nahar hakykatdan hem iýilermi? Näme üçin iýmeli? Şo nahary nädip sen adamlaň gözüni boýap sen iýdirmeli la bir reklam etmän öwrenmeli nädip reklam etsem näme şu şu nahary adamlar näme üçin iýmeli näme üçin başga restorana gitmeli dälde meň restoranyma gelip naharymy iýmeli sen öz naharyňy satmany öwrenmeli la seň naharyň üýtgeşik bolmaly sen näder Şowrun görnüş nahar etseň, elbetde gelmeýär adamlar. Şoň üçin wagt sarp etmeli, meň pikirimçe. Men şu ýerde bir zat belläp alypdym. Hereket goşmak, wagt goşmak, sabr deňdir netije diýip belläpdirin. Tüweleme. Hereket etmek, wagt aýyrmak, ýaňky öwrenmek, hemme wagt aýyrmak diýýän öwrenmek, soňam şoňa sabyr etmek. Birden bolmasyny garaşmaly däl-de, dowam etmeli. Men adam ýakynda bir rapçi tanaýanym bar. bir mysal aýdaýyn da şu ýadyma düşdi. Bir repçi tanaýanym ma bir näçe ýyllardan 10 ýyl töwerekden näçe tanaýan. Bu oglan elinde 200 dollarlyk aýdymlar döredýärdi, gazanjam pesdi wagtynda. Döredýär, döredýär, menem diýen bula Bul oglan iki üç ýyl öňem döredip durdy, ýöne aýdym döredýär, aýdym döredýär, aýdym döredýär. Şowur durşy ekän, gaty üýtgeşik ösüp baranok. Hum. Döredýär, döredýär, döredýär, döredýär. Ýaňy ýakynda million dollarlyk, hatda iki üç million dollarlyk bir proýekt aldy.
Aha. Yani bu diýmek näçe 8-9 ýyldan soň aldy-da şol şol netijeleri. Bu diýmek, ýaňky dowam etmek, hereket etmek, wagt sarp etmek we sabr etmek bilen bolýamka diýen. durmuşum bul oglan däl başga başga adamlaram bar meň durmuşumda görüp ýören we men şolardan mysal alýan we biziň edýän herekedimizem şolardan alýan mysallarymyz bilen dowam edýäs bizem şu wagt şony aýdýas bir zada başlamaly belki nol hiç eliňde puluňam ýok belki seň tanyşyňam ýokdur belki töweregiňde seni gollaýan adamam ýokdur. Bular gerek däl. Şolarsyzam edip bolýar diýip aýtjak bolýasda şu wagt. Hawa.
Ýöne ilki sabyr, sabyr hökmany öwrenmeli-de. Derrew düýbüňi çişirmek ýa-da derrew be iş ýer, gurnan işiňden bir girdejiň yzynda ylgamak manysyz ýaly-da. Garaşmaly, sabyr etmeli. Awa.
Ýöne bärde hmm, bärde iň iň gowy pikir almak üçin aslynda biz ýörite bir e, gepleşik gurnamaly bir Türkmenistandan e, Türkmenistandan e, tejribeli bir telekeçini gepleşigimize çagyryp e, Türkmenistanda şu ýaşlar üçin bir pikir bermek, maslahat bermek maksatly ýap şu maglumat bermek, öz tejribelerini paýlaşmak üçin şeýdip bir çagyrsa has amatly bolarmy hadi indiki gepleşiklerde. Belki bolup biler. Ýa belki diňleýjilerimizden biri maslahat berse, ine şul adam bilen habarlaşyp bilersiňiz diýip, bizem oňa öz pikirlerini sorasak, tejribelerini sorasak, ol aýtsa bolsa, her kim bir peýdalansa. Biz bärde men men öz şahsyma şahsyma aýdyp otyryn, biznes tarapdan şu biznes tarapdan käm bir zat däl-de men özümi öwüp biljek däl. Dogry.
Ýöne meň bilen zatym şu edip ýören işimde, şu durmuşymda şu wagtça gelen nokadymda köplenç sabr bilen bolupda. Birden şu derejelere şu nokada gelip bolanakda. Elbetde.
Men ýaňam aýtdym, sözüňi bölýän.
Aýdyber. Ee, şu wagt ine e, doktoranturada 3-nji ýyl e, PhD bolýan nesirli PhD student. Ee, şu 3-nji ýylda men e, geçen basgançaklarym e, çagalar bagyna gitdim. Näçe ýyl sarp etdiň şuňa? E, epesli sanardan.
Çagalar bagyna gitdim.
E, orta mekdep okurdym. Uniwersitete gitdim. Uniwersitet indi bakalawr uniwersitete okudym. Ondan soň dady e, magistratura 2 ýyl ana. Ondan soň warlykdan soň 3 ýyl. Eýem Näçe näçe ýyl mekdepde geçdi de bir binaň içinde okap geçdi. Ne şu wagt gelip näçe ýyllaryň dowamynda şu derejä geldik. Diňe üçär bu dereje diýenim derejede. Yani derecedemi görkezmek üçin aytip otyr. Na üçünji e, datta e, PhD üçünji yıl okuçusu da. Aw, intäm dowam edip dursun. Dowam edip dur diplom alan soňam dowam etmeli. Eger alym professor bolmak isleýän bolsaň, ýene ýyl bermeli. Ha, sen näme netije aljagyňy bileň o şu wagt. Ýöne nämeräk, näme barjagyňy özüň göz ýetirýäň, göz ýetirip planlaýaň we şoňa görä-de hereket edýäň. Hawa.
pikir etýäň da. Şony ölçeýäň, owa, hä. Takmynan men şu ýylda şu bolup biler, eger şu tempde işlesem ýa mundan hasam gowy işlesem, okasam diýipdi. Şuny aýdyp bilýän. Ýöne muň üçin sabr gerek. Men birden oturyp men gaýgysyz, men erti men professor boljak diýip, men bolmaýar. Erti professor boljak diýen bilen erti erti ýene bir ýene bir okuwçy sen. Hawa. Häzir sen sen şu wagt edýäniň hem bir biznes. Bul biznes däl däl hemme hereket bir biznes diýip göz öňüne getirýän.
Endi men aýtjak bolýan meňkide biznesden kastym täjirçilik, telekeçilikdi. Hä. Ýo, biziň aýdýanymyz hökman täjirçilik, telekeçilik däl. Hemme ugur. Siz siz äwi sen edýän etjek işiň hem adamlara hyzmat dämi? Hawa. Hawa, restoran hem hyzmat edýär. Her haýsy bir žurnalist hem hyzmat edýär, her haýsy bir hukuk işgäri hem hyzmat edýär, döwlet işgäri hem hyzmat edýär. Hemmesi hem hyzmat, gowy hyzmat berip bilmäni öwrenmeli. Dogry.
Tapawudy öwrenmeli. Onam ýokdan edip bolýarmy? Elbetde, ba, bolýar. Hawa. Na men özüm aýdaýyn, na men näçe 27-28 ýaşlarymda Başga bir bölüme girdim şu wagt. Başga höwes edýän bir okuwymy okap ýörün. Oho, aýtmaýaňa döwüräp barapdyr. Nämä girdiň? Özümden on ýaş kiçiler bilen şu wagt okan. Bu meň üçin kiçilik däl, gaýtam ululyk. Ululygam däl-de, bir gowy bir zat daraý.
Täze zatlar öwrenip ýörsüň. Hawa, sebäbi men häzir film edesim gelýän we film sektorym Tehnologiýa öwrülip barýar şu wagyt. Men döwürdeş bolmak isleýän, şoň üçin hem tehnologiýany öwrenesim gelýän. Şoň üçin şoň üçin tehnologiýa ylymlaryny öwrenmäge başladym. Tüweleme. We bu ýene men näçe otuz näçe ýaşlaryma çenli öwrenmeli bul ugry.
Öwrenmegiň ýaşy ýok-da. Öwrenmegiň ýaşy ýok. hemem giç däl. Häzir 40 ýaşyňda bolsaň giç däl. 40 ýaşly bile okaýan adamym emma ýani hiç zat giç däl. Esas zat başlamak, hereket etmek. 17 ýaşyňda, 17 ýaşyňda şu isleýän zadyňa Hä. 60 ýaşyňdamy, 60 ýaşyňda şol işiňe başlamak.
Dogry. Tüweleme, gutlaýan. Oo.
Sag bol. Gyzyk, gyzykly bir ugur, tehnologiýa. Hä.
Dogry. Eee Nähili dowam edeli?
Meselem, ýene bir zat aýdaýyn. Bol, ýa başladyk diýeli zat. Bir zatlar etmäge başladyk. Meselem, eee bir fason e, türk men türkmen markasy bar bizde bilem o e, türkmen başlam türkmen egneşikler markasy bar bizde bir gaty belli men bilem ok ha men hem bilem ok e, birleri oturup şonu döredip biler oň üçin hem dizaýn etmäni öwrenmeli dünýä bazaryna nädip girmäni öwrenmeli nol bir bir oglan çynnakaý Çyn hakykatdan hem islese bir türkmen markasyny dünýä ýüzüne satyp biler. Oň üçin okuwa gitmek gerekmi? Okuwa gitse elbetde gowy. Ýöne e, okuwa gitmän hem öýüňde öwrenip bolýar. Ýa internetde hem maglumat bar. Doğru.
YouTube diýeli, Pinterest, Pinterest diýeli, ýa başga başga bir giden web sahypalar bar. Düşüneňokmy terjime etdir terjime terjime de internetde terjime edip berýär ors diline türk diline başga näme dil bilýän bolsa hemme zady aý kynlaý diýip eliň sallap ýazsaň bolanokda. Dogry. Şo Bir başlamak gerek. Näme höwes edýän bolsaň başlamak gerek.
Başlamaly, yzy geler, ýöne sabyrly bolmaly. Ha, biram töwerek tutan ýerli bolmaly. Ha, biram töweregiňdäki adamlar kän diňlemeli, sebäbi Eger hakykatdan hem seni gollaýan adamlar bar bolsa olary diňle ýöne olaryň hem ters pikirlerini kän diňleme sebäbi meselem meni Döwrany Döwran Döwran Rejep Döwran Rejebi Döwran Rejepden gowy tanýan ýok sen häzir maňa bir maslahat berip bilersiň ýöne meň etjek hereketlerim bilen seň aýdan pikirleriň deň gelmän biler Düşündirip bilýärmi seň beren maslagadyň bilen meň etjek hereketlerim deň gelmän biler. Hawa.
Ýa-da
seň maslahatlaryňy men ulanyp bilerin. Ol peýdasyz eger öwletde seň tejribäň bar bolsa. Ýöne özüň ýetişdirmeli, bir gözýetim edinmeli, özüňe ynanmaly, başgalaryň gepini kän uly saýmaly dälmika diýýän. Dogry.
Ine şu şoňa bir mysal berip bilerin, bir eee hekaýajyk bilen. Dogry. Bir gün eee zatlar, gurbagalar hem ol bir çukura düşüpdirler. Hawa. Onsoň çykjak bolýarlar diýýär. Hawa. Her kim bir çykjak bolýar bolanok. Ha, ýok, ýok, ýok, guýa düşmändirler. Ýaryş gurnapdyrlar. Gurbalar bir depä çykmak ýaryşy. Onsoň şu depä çykjak wagty kim baryp ýaryşa şu depä men çykýan diýip ylgap e, şu bökşe bökýämişdi. Hawa. Çykyp bilmän ýerinden gaýtýarmyş. Hawa. Onsoň ýene bökýärler çykyp bilmän ýerinden gaýtýarkyn. Onsoň aradan ýyllar geçipdir, odan bir tane näme gurbaga. Böküpdir depesine ýetipdir de bir zat seredip. Awa. E, ýaryşyň netijesinde birinji ýylan edilipdir. Ondan gelip Awa. hemme gutarypdyr. Nädip başardyň? Nädip etdiň? Nädip ýetdiň? Biz ýyllap ýetmedik aňa diýip bir gurbagylar gyzyklanyp gurbagyň ýanyna gelipdir. Awa. Ondan hiç hil jogap ýok. Zatdan ýa-ki birinji bolan gurbagadan. Olam gyzyklanyp näme näme boldy? Näme üçin jogap bereňok diýse, o ýa-ki şu depäçiň gurbaga gulak eşitmeýär eken. Awa.
Gulagy eşitýär eken. Eşitmeýär. Gowmy salana?
Yo, gulagyň eşitmeli ýöne eşitmerem däl. Ha, gulagy eşitmeýär eken. Düş düşünensiňiz näme diýjek bolýany. Awa, sebäbi adamlar e, şo indi adamlar guraglar beýle kiçijek guraga dat diýerken, eý sen hem oňarmaýaňlaý. Hiç kim oňar bilmedi şu wagt şerli. Sen hem çykyp bilmersiň näý dat diýip şeýdip bir e, maslahatlary goldaýjy däl-de. ruhuň pese gaçyrypdy şuny ýaly ähliňde bolan ol guragadan gulak eşitmän ondan diňlemändir diňlemäň mümkinçiligi bolmandyr onuň ondan şeýdip hem olar diňlemän soň özi bilen özi şu depä çykyp birinji bolupdyr da bizde de şon ýaly zatlar bar meselem bir zat etjek diýen aý onuň bolmaýa aý aý kyna onuň etmek laý zat diýen ony nädip etjek o belki ol gerek bul gerek bir tanşyň bolmaly eýleň beýleň bir kynlaşdyryp görülýär aslynda şoňa çözüm tapsaň çözüm tapmany öwrenseň kyn däl ýa bolmajak zat ýokda Hala şun ýaly sen ruhdan ruhdan düşüriji äheňdäki teswirleri ýa ýykyjy e, teswirleri diňlemeje ähgermeje bolmaly. O, belki zatdyr. Bolýa gep gürüň zadyň diňläňok. Indi sen işiň gidip dur, mehem başladyň, işiň gidip dur. Ýöne seň öňüňe daşlar çykýa, duşmanlar çykyp bilýä. Kynçylyklar çykyp bilýä. Onam nähili edip aýdaýyn men, bu bir boks trenirowka edilýän ýere gideňde bir zat bardyr şeýle bir adam durýandyr ýasama adam. Hawa. Hawa. Şoň e, erbet udar bilen urýan welin ýene yzyna gelip durýandyr. Hawa. Şon ýaly ýagdaýlarda da ýanki ýala sana hem wagt her ýerden urup bilerler ýanki ýaly duşman bolup biler her hili adamlar her hili kynçylyklar döräp biler onda da ýeňilmeli Sebäbi maksada ýetmek aňsat zat däl. Ýöne azjyk kelläňi işletseň, kyn zadam däl. Ýaňky ýaly ýeňilmeli däl. Dogry.
Hawa, bu gün onda gepleşigi ýuwaşdan tamamlabereli. Tamamlaly, tamamlaly. Sag bol Döwran. Diňleýjiler üçin hem sag bolsun aýdýan. Teswirlerini häzirden teswirler üçin häzirden sag bolsun aýdýan. Hawa.
Hawa, sawollaşaly, sawollaşmakam gysgaça şuny aýdyp geçeýin. Es asat, keýp çekip zat edip görmän aýyrmaly, azrak, meselem, kino köp görýän bolsaň, az kino görmeli, köp YouTube görýän, az YouTube görmeli, köp social media edýänmi, az social media etmeli. Eger sana päsgeller ýanmasa, köp ýatýan bolsaň, az ýatmaly, başarjak bolsaň, wagtyň wagtyňy näme etmeli? Rejelemeli. Dogry.
Hawa. A bular indiki indiki podkastlarymyzda az giňişleýin belläp geçeris. Hawa.
Bu oranda hemmäňiz sag boluň, Sagaman derin, sagaman yaşan, sagaman okan oku döwrüm başladı. Haw. Hawa sagaman. Gaýgysyz e, habarlaşýan çak sag bolun. Hoş indiki podcastlerde görüşmek üçin.